Ah, mwĩroreri ngagĩkũgeithia ona nyingĩ ngagĩkũnyita ũgeni na nĩ thĩinĩ wa kinagi tiktok tv Ah, nayo ĩno nĩ tabarĩra ĩrĩa tũgĩkoragwo tũgĩkũrehera ya mũthenya kana o mũthenya wa mwambĩrĩrio na nĩ tabarĩra ĩrĩa ngĩgĩkwĩraga nĩ ya kaba gwĩtũrĩra kana ya kaba gwĩkenera Ah, na mũthenya wa mũthĩ ndikĩrĩ ika thĩinĩ wa studio ha marĩtwa ngetwo presenter mc komiko mũthee kinagi na nĩ njĩtagwo Miriam Wathuo. Ah, Miriam wathu gwakĩrwo atĩa nĩ kwega biũ Aha. no mbura nyingĩ Ah, mbura rĩ mbura ĩna mwene ĩyo reke thiĩ na mbere na gũkiura nĩ ma Ah, na ngakihoka mũthikĩrĩria akĩrĩ o kũrĩa akĩrĩ atĩ nĩ aragĩkorwo kana nĩ aragĩkorwo akĩrĩ safe ĩĩ ndagagĩkuo nĩ kĩguũ tondũ ithuĩ mũthikĩrĩria nĩ tũmũvarĩaga mũno Eh, tondũ tũtakĩrĩ na mũthikĩrĩria ndiũĩ kĩrĩa tũngĩgĩkorwo tũgĩgĩka nĩ ma MC kinage ona kana makiumagara magagĩkorwo magĩgũkua gaburi hau Eh, mbaginĩ eh, nĩ amu gũtiramenyeka mathaa mau mangĩ gũkũhana atĩa aha. Eh, ona gũtuĩka nĩ gathiĩkĩte ah, na mũthuri wĩho kamateru wĩtagwo wethama nĩ arakiugire hihi mbura nĩ gũgĩkorwo ĩgĩgĩcenia mm, koguo nĩ tũrakihoka maũndũ nĩ megũkorwo magĩgĩikara wega na nyingĩ makorwo magĩgĩcokereria o ta mũtugo nĩ gũkwagĩra Ah, rĩu mũthenya wa mũthĩ miria mũthuri twĩganĩte gatene Mhm. na niĩ ndikĩrĩ na ũru Ah, ndĩrĩ ũthayo Aha. no kũranigĩ ũcogo ndakwĩra Eh, thayũ nĩ mwega Mhm. Ah, na niĩ ndikĩrĩ na ũru o tiga kahoma gagĩkoretwo gakĩenda gũkĩnjĩta kana gagĩkoretwo gakĩenda twĩtane wakinĩ Okay. no ngagĩkũmithia ũhoro ũcio ngakiuga ti rĩu kana ndikĩũĩ kana we ta ndagĩtarĩ nĩwe nĩwe andũ matikomenyaga ũkoragwo wĩ ndagĩtarĩ thengiå mc no Eh. ũngĩenda wega no ũkorwo ũkĩnyua tũmaĩ twa ndimũ ona we mũthikĩrĩria ũngĩkorwo ũkĩigua kamwĩrĩ gatiragũka wega no ũkorwo ũkĩnyua tũmaĩ twa ndimũ koguo ũcio noguo ũrigitani ũrĩa ũngĩtũhe wĩ ta ndagĩtarĩ tũmaĩ twa ndimũ kwa ũingĩ tũkwĩhoka nĩ mũkũigua wega nĩtũkũigua ah, hatarĩ na nganja na thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya kaba gwĩtũrĩra nĩ nyendaga tũgaikara tũgĩcanũraga em, kĩrĩa mũ- mũthikĩrĩria Ah, na bũrũri-inĩ wa kenya rĩ mũndũ ũgwĩtwo miriam thuo rĩ Okay. ah, hatirĩ kĩndũ gĩa bata ta haco Eh. Ah, na hĩndĩ ĩrĩa eh, na ũndũ ũrĩa gũthiaga na mbere nĩ atĩrĩrĩ each and every time tarĩ gwatuĩka ũndũ fulani nĩguo ũrahe andũ mbeca rĩ Eh. ithuĩ twĩ ta kenyans tũburokaga ho ithuothe no nginya tũtenge nĩ mbeca nĩ mbeca ngwĩciria cianyihire mũno Eh. na nĩkĩo ndĩrenda mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ ya kaba gwĩkenera korwo tũgĩcanũra mũthikĩrĩria thiĩ ngwĩraga njenda gũgaikara ũkĩrĩ na rada na rieng ya maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere na nĩ ngwenda Miriam Thuo ngũthakĩre thauti ĩ haha ũguo nĩgetha tondũ Kenya rĩ kwendaga ũgakorwo na hustle ĩrĩa nĩyo twĩtaga main hustle Eh. ona ningĩ ũgagĩkorwo na side hustle no nginya tũ survive kuguo reke twambe tũmũrĩke main hustle ya mũthenya witũ wa ũmũthĩ na nĩ ngwenda Miriam Thuo ngũthakĩre thauti ĩ haha ũguo Okay. Ĩĩ, reke tũkorwo tũgĩkĩrĩra mũthikĩrĩria na nĩgetha akorwo akĩigua

Mwananchi akiuawa na ndovu tunamlipa Haya. shilingi milioni tano. koguo ah, Ĩno ĩyo nĩyo- ĩgwĩtwo Kenya. ĩyo- ĩno ĩgwĩtwo kenya ũcio nĩ mũtongoria witũ wa bũrũri Ah, na harĩa akiugĩte ah, ica ikuhĩ nĩ tũkoretwo tũkĩgio mũno nĩ hiti Ĩĩ. Ah, na ngũgĩciria rĩu ah, ona njogu rĩ ah, ngwĩciria atĩ nĩ wakĩigua mũtongoria wa bũrũri agĩkiugĩra atĩ Ah, mu- mũndũ agĩtuĩka wa kũragwo nĩ njogu miriam thuo rĩ agatuĩka wa kũrĩhwo na ti kũrĩhwo mbeca nini ũndũ ũmwe nĩonamo mc kĩnagĩ rĩu ndĩreciria gũthamĩra kũndũ kwĩna mũtitũ rĩu atĩ mũtitũ gũthiĩ kĩnarĩ Eh, angĩkorwo wagĩka atĩ wagĩ atakwo nĩ

nĩ twendaga tũkarika kũrĩa thĩinĩ wa nenda-inĩ citũ kana thĩinĩ wa facebook na tũgatuĩka a gũthoma post ĩmwe ĩrĩa ĩragĩkorirwo ĩkĩgucĩrĩria maitho maitũ Ah, na nĩgetha tũgatuĩka a gũthoma comments na nyingĩ tũgathikĩrĩria post ĩyo ũrĩa ĩrauga na nyingĩ ngĩ- ngĩgĩkwĩraga kana ngĩkũririkania ah, mũndũ gwĩtwo Miriam Thuo gũthoma comments Mm. gwĩ cama ona nyingĩ gũkĩra gũthoma post ĩyo yenyewe gwĩ cama mũno na nĩ ngwenda Miriam Thuo tũtware ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa page-inĩ ya andũ megũgĩthoma wa mũgĩkũyũ okay gũkũ nĩ Na- page-inĩ ya mwago wa ũgĩkũyũ mwago wa mũgĩkũyũ nĩ page twendete mũno gũkũ gwa home based presenters Ah, na post ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩthoma mũndũ gwĩtwo Miriam Thuo Eh. Ah, nĩ post ĩrĩa ĩragĩkorirwo ĩgĩpostwo o one day ago na nĩ post ĩrĩa ĩragĩkorirwo ĩkĩgucĩrĩria makĩria ma likes ngiri ĩmwe na comments ngiri ĩmwe

Aha, reke Nĩho tũigue, hau. nĩho hau wow Mm. na rĩu post ĩno ĩkoretwo ĩgĩpostwo mwena ũcio marakorwo makiuga atĩ rĩu andũ mahota kũrĩhagwo bata mahota kũrĩhagwo Mhm. mathiĩ bata mũnene O- o nĩ andũ andũ a mahota kũrĩhagwo mathiĩ Wathiĩ mũnene. bata mũnene. Ai, ah, ah, ũcio etha- tigo nini Mhm. mũnene mũnene aha. ũũ nĩ thutha wa profesa ũretwo cho jae woe ũcio no anga mũcaina nĩ mũcaina Ah, ũcio mũcaina nĩ mũndũ Rĩu rĩtwa wĩciragia rĩrĩa mũno. rĩgwakĩra. Mũcaina nĩ mũndũ wĩciragia mũno. meciragia mũno aya Mm. gũthundũra mũtambo wa kũnyitithanio na mbec- Na- beceni na beceni Ĩĩ, o nĩ mũtambo wĩho ũranyitithanio na beceni na beceni o ngũgĩciria beceni ĩno nĩho ũragĩthiĩ ũragĩthiĩ kĩoro kĩnene gĩgathiĩ gĩconnectĩte nginya hihi mũtambo-inĩ ũcio Ĩĩ. Aha, aha. nĩ ũndũ mwega ũcio ya kĩoro Aha. na mũndũ

gĩa kiro ĩmwe no gĩthondeke rita igana rĩmwe ĩno Cia- ĩgwa rita no igana rĩmwe gĩthondeke rita igana rĩmwe rĩa metheni rĩa metheni Aha, tũgĩthiĩ na mbere na gũthoma compost kana ĩno. mwaki wa thitima Mhm, ũ- ũtanyihĩire mhm, ũtanyihĩire mhm. 1

K- KWH ĩyo nĩ kuga atĩa rĩu ĩyo nĩ kuga one atĩa kilowatt fa- per hour rora koguo ĩyo nĩ kilowatt. no kaguo reke Mm. twĩcirĩrie nĩ gĩcaina nĩkĩo tũra- Nĩ Gĩcaina. tũrarĩtũkĩrwo gũtaũra Mm, no no tũgũgĩkorwo tũkĩrĩkĩrĩrio wega rĩkĩrĩrio wega ũhoro mwega nĩ atĩ Aha, ũhoro mwega wekĩra mũtambo ũyũ gwaku nyũmba Oh, nĩ mũtambo ũragathĩkwo gwaku mũciĩ ũrahingũra akaunti ĩrĩa ĩrĩ rĩhagwo Mm. na mbeca cia Mm. rũhuho Oh, icio nĩ Nĩaruta. PayPal. Mhm. ũgũkorwo ũgĩkĩra mũtambo ũyũ nyũmba Mhm. ũgakorwo ũgĩthi kĩoro ũgagĩthima Mm. arabu mĩtambo ĩyo ĩgakorwo ĩkĩrekondi na gũtũma kũrĩa mbere Eh, kana digital coins Mhm. ĩrĩa no ũcenjanie ĩtuĩke mbeca baribari wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Mũndũ gwĩtwo Miriam Wathuo na nĩ wakĩigua na ngwĩrire nĩ tũreciria mũthikĩrĩria na njĩra nene mũno Eh, no nginya rĩu tũngĩtonga tondũ Ĩyo eh, rĩu ũyũ nĩ professor na nĩ professor Cho Eh. professor Cho mũndũ ũyũ kana nĩ mũthuri ũrakĩoneka haha mbica-inĩ nĩ harakĩoneka hena Eh, mũthuri ũkĩrĩ na kĩhara Eh. na nĩ haroneka ũhoro ũcio nĩ ũgĩtarĩrĩirio wega o ta wega Eh. na ĩno nĩ posti ĩrakorirwo ĩgĩpostwo nĩ tabarĩra kana nĩ program kana nĩ page ya mwago wa mũgĩkũyũ Mm. na ĩrĩa nĩ page ĩngĩgĩkĩrĩrwo uh, kana nĩ page tũngĩhoka koguo ũhoro ũyũ nĩ wa ma niguo kenagä rä u ndä ragäciria atä rä rä Yes. gä thiaga mä cemanio yothe ä rahucika na irio ha rä u rĩ haha å guo rä ithuĩ twä ta gä kå yå rä nä tå batiä gå korwo ithuĩ twä koragwo twä business people

ũhoro ũyũ nĩ ũhoro ũkĩrĩ ah, wa ũtakĩrĩ wa kĩiguĩka ona ningĩ reke ngũririkanie Miri- mũndũ gwĩtwo Miriam Thuo rĩ Ah, ngwĩciria o ta ũrĩa kwĩragwo maĩ ma gĩko nĩ mahoragia mwaki ma Ĩĩ, na kĩndũ kĩrĩa ũrona gĩtakĩrĩ na bata harĩ we no Ĩĩ, gĩtuĩke na no bata gĩtuĩke harĩ bata. mũndũ ũngĩ ngwĩciria ũnjĩrire wĩ clinical officer wa Fleete Ĩĩ, ĩĩ. Ah, na rĩera rĩrĩ rĩa methane ngwĩciria rĩkĩhũthĩkaga kũrĩa mathibitarĩ-inĩ na njĩra itiganĩte Ah, no ndigũtenderia mũno tondũ niĩ ndiũĩ metha-inĩ ĩrahũthĩka na njĩra ĩrĩkũ kũrĩa mwena wa thibitarĩ no ta ũguo waigua mũthikĩrĩria ũguo nĩguo gũgĩtariĩ na ĩno post ĩyo ĩrakorirwo ĩgĩpost no mũthenya wa ira nĩrakorwo ĩgĩkĩgucĩrĩria makĩria ma likes ngiri ĩmwe comments ngiri ĩmwe na makĩria ma shares ikũmi na mũgwanja na ngĩthiĩ kũrĩa kana ngĩrika kũrĩa thĩinĩ wa comment section tondũ ririkana ngwĩraga

ndiũĩ ona niĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera mũthikĩrĩria nĩtũgũkorwo tũgĩkũrehera riboti ĩyo na njĩra nyandandũku na tũkĩrika kũrĩa thĩinĩ wa comment section ngona mũndũ ũretwo john the captain kenya nake akauga na no ndaugire no tũgatonga agacoka agagĩkĩra tũimoji twa mũndũ ũgĩthekete mũno mũno Na ngona mũndũ gwĩtwo richard wa mũgo nake akauga ndikomba kũmĩa rĩu nginya mũtambo ũcio ũke Richard wa Ah, Mugo. Kenya. Richard wa Mugo. Ĩĩ. nake mũndũ gwĩtwo ah, Julie Breze akauga rĩu andũ nĩ marĩe kũrĩa hatarĩ itherũ ngona mũndũ gwĩtwo rĩrĩ Jaimore KE akauga hakuna mtu anayevumilia maisha kama mama Mungu awabariki akina mama wote katika jina la Yesu Amen. gũtiagaga rĩrĩ Amen. no wega no gũtiagaga mũndũ kamwe karuma nja ohoro Ĩĩ. wa ndereti Ĩĩ. Ah, na ningĩ ngona mũndũ gwĩtwo Peris Ngũgĩ nake akauga tũra- tũramia mĩmakiro ĩmwe tũrĩ turite ki Doris Nguge mũkwenda rĩu mwethe indo na na hinya rĩu no gwetha irio cia mbeca cigĩthiaga mbajetinĩ ya kũrĩa mĩtungo mũtua nĩ ũgwĩte oke agacamania nakĩo ona kabici ndĩ njĩthĩ no ũkorwo ũkĩrĩa na Mm. tokorwo bata nĩ Bata nĩ ũkorwo na ũkorwo- production ya kĩrathi kĩa igũrũ bata nĩ ũgakinyagia kiro nĩho hau Ah, ah, ah, tũgĩrĩtie ndũmĩrĩri ĩno ya Paris Ngugi ĩkauga atĩrĩrĩ Ĩno nguona arĩ hathara amu aingĩ aitũ kũmĩa nĩ rita rĩmwe o mũthenya agakĩona hihi ta hatarĩ na biacara ĩgũgĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere hau ngona mũndũ ũrĩa wĩtwo Chris Brown akauga lakini nyinyi wa Kenya mko funny sana uh, kufollow mtu ni kitu ya kunyima kunyimana kweli mimi ukinifollow tu na kufollow pia Ũcio arenda ũgũbora. ũcio arenda gũborwo no no wega gũborwo mũndũ Ĩĩ, nĩ Ah, anake animu ha akauga atĩrĩrĩ akauga atari mũndũ ũretwo Ruth Joseph akamwĩra atĩrĩrĩ wathamire Kenya

nake mũndũ ũgwĩtwo lisa wambui akauga atĩrĩrĩ Mhm. kambuni icio nĩ irĩkũ nayo nayo ngwĩci ũcio nginya nĩ mũhĩke okorwo wĩ mũhike eterera ũguo ndũgakorwo ũgĩthiĩ bata o wothe Eh. nginya rĩrĩa megũkorwo magĩkinya kaunti-inĩ yanyu nake mũndũ ũgwĩtwo mini Horten- hortensia rĩ akauga nĩ hĩndĩ ya andũ a rũgũrũ gũtonga tondũ mũrĩre wao ndũnyihĩirie irũndo ithano o- o- o kĩrĩa o iruta no no njuge no makorwo marĩ ha- haceke nĩ Ehe. njiguaga athuri kana mũhĩrĩga ũyũ wa ngũĩta wa iburahimu Ehe. ũkoragwo ũgĩthiĩ kĩoro rita rĩmwe ngwĩciria nĩ ũndũ wa rĩrĩ nĩ ũndũ wa wĩra mũritũ na rĩu ngwĩciria atumia nĩo makĩrĩ na bahati Ĩĩ, nĩ tondũ nĩ ũndũ wa kũrĩa na gũikara ũguo Okay. exactly nake mũndũ gwĩtwo ibukugi rĩ akauga thĩ ĩ hakuhĩ gũkũnjwo tũinũke tũkahurũke Ah, no, Tũtingĩhurũka no, thaa ici tũtathũkũmĩte. no nginya. nake mũndũ gwĩtwo ah, doris mwende rĩ akauga karanja Eh, nĩ watonga rĩu nĩma. na tũgũgĩkorwo tũkĩhinga na ah, comment ĩno ya mũndũ gwĩtwo doris mwende Ah, na harĩa tũragwĩta mũthikĩrĩria nĩ watonga rĩu Ah, tũgĩkũrehera tabarĩra ya kaba gwĩtũrĩra niĩ ha marĩtwa ngetwo presenter mc comico mũthekinagi Ah, na itegũte mahinda mũndũ gwĩtwo miriam du Ah, niĩ njĩtĩkĩria ni thiĩ ngambie gũkĩharĩria na nĩgetha mũtambo ũyũ ũgĩkinya nĩ gũkĩnginyĩrĩra ngorwo hihi na irũndo makĩria ma nyanya nĩ ma

Tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ngetwo presenter MC Comico mũthĩki na gĩ mũnagĩ wa mbarĩ ya managĩ nĩ tũkwaria bye bye